Tapa efatra teo alohany ny mpamorona ny vondrona mba havela handingana ilay zokiolona. Akory ny hagagany fa toa ny valin-tenin'ny tsirairay dia nanao hoe, Ohatrinona no omenareo anay? Dia ho alefanay aloha izy. Gaga tamin'izany ny filohan'ny vondronantsika satria toa tsy misy izany fanajana ray aman-dreny. Eo ihany koa ny. teo amin'ny fiantsonana ny fiarakodia Anosy. Harivariva tamin'izay, mbola ny mpamorona ny vondrona ihany ny sendra ny tantara. Nisy filaharam-be teo amin'ny fiantsonana hankany Antanjobajo. Nisy renim-pianakaviana nitondra ny zanany kely, latsaky ny dimy taona daholo izy telo mianadahy, niandry io fiara teo. Rehefa tonga ilay fiara, natositosiko ireo olona izay efa mianaka. ka tsy tafiditra tao anaty fiara. Niresaka tamin'ilay renim-pianakaviana ny mpamorona ny vondrona, dia nanazava ilay loha. Niresaka tamin'ny mpamily ny mpamorona ny vondrona, dia nanazava hoe mba ampidiro izy mianakavy, izy efa mianaka, fa mampalahelo efa ho adin'ny firy izy ireto izay miandry teto. Ny valin-tenin'ny mpamily nefa tamin'izay dia mandeha en taxi raha mitady privilège. Sady nampiany sady nampiany hoe tokony mandoa frais ireto zazakely ireto rehefa hariva toy izao fa manery ny fiara. Alahelo no nahatsapan'ny. Filohan'ny vondrona amin'izany, dia indro namorona izao vondrona izao izy izay mitondra ny anarana hoe Madagasikara ho an'ireo foko rehetra. Amin'ny maha Madagasikara ho an'ireo foko rehetra izany, ny foko rehetra dia midika fa foko valo ambin'ny folo, tsy misy sakanavaka, tsy misy fanavahana, foko na saranga, fa na lehibe na kely dia ao avokoa. Hita taratra izany fa misy ny fanajana ny ray aman-dreny ary izao fotoana izao tokoa, dia hanomezam-boninahitra anareo ray aman-dreny izay rehetra tonga eto, ary ankasitrahana indrindra ianareo namaly ny antso izay nataonay, tsy nandà anareo na andro na alina, ary hitanay ao amin'ny serasera Facebook ao ianareo tsirairay avy izay hitanay efa miatrika eto, ankasitrahana indrindra ianareo tompoko. Manaraka izany dia misaotra indrindra koa isika ny. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy, mety tsy havevoaiko loatra ny teny ohatra nataon'ny namantsika teo izay fa hovariko fomba fitarina hafa satria moa isika araka ny voalaza eto hoe Madagasikara ho an'ireo foko rehetra, ny dikan'izay dia samy manana ny fomba fiteny avy, samy manana ny ankahaizany azy, ka ny filoha mpamorona ity vondrona Madagasikara ho an'ny foko rehetra ity dia misy ny fiaviany, saosingantsika eto nefa ny izay fa saingy ny teny izay ataoko dia alaiko amin'ny fomba fiteny amin'ny fiavian'ny filoha mpamorona ny vondrona.

Koa miala tsiny ianao moa, miala fondro amintsika mianakavy ny tegnako, sa zokiny aho fa zandriny, sa reniny fa zanany, sa sagnatria hitsanga-pe lava ho mahay, na hiparina fe mahay, na hidombodongo ho trafo fa mandady ambany samy hiasa e, sahala amin'ny tony. Koa izay ro anaovako azafady aminareo tompokolahy, nanaovako aza tsiny aminareo tompokivavy. Fa hitaro manoloana anareo aho fa sendra ny manandrify sambany no olana moa ko ny zara sady tolo tsy miharo fa any e! Andriamatoa Ariza Rakotozanakajy zao arky ny voalaza teo iny anisan'ny filoha iro filoham-pamorona ny vondrona ny tontona fotsy Nahandro nahamasaka izao lanonana sy fanolorana fampankasitrahana ho antsika mianakavy eto izao. Eo ihany koa moa ny tsy vitan'ny hoe filoha mpamorona ny vondrona I fa I ihany koa no mitarika ny diaspora any Eropa ny Toko Zama izany. Izay no itondrako ny fitarina ho antsika mianakavy. Mikasika ny ho avy moa ny tenany hanatrasa ity lanonana ity kanefa noho ny adidy sy ny andraikitra izay sahaniny dia

Manarak'izay koa moa, isaorantsika Andriamanitra tampony loha ao nanome antsika izao fotoana izao nahafahantsika nihaona eto. Ilay hymne tafazaoko nataontsika niarahaba maraina koa tolorana fotsim-bary sy atoandro natao veloma sy hariva fa ny sahita moa i Kodemidera nilaza atolotra antsika mianakavy ho azy. Eo ihany koa ny fitondram-panjakana hatrany ambony noho ny miaka sy ko hatany ambany noho ny rony na mey malalaka sy kely sa misy didy miova izao fa ny fandry ny maly fa na fandry ny androany ko mifalia hoe ny manakifaliana ko ny miravoa ny manakiravoana fa ny ra mandriaka ro azo asiana isaorana ihany koa atsika mianakavy safidia savana Avy amin'ireo foko rehetra eto Madagasikara tonga eto. Nafoy fotoana e! Nafoy andro ianareo namaly ny asa izay nataonay. Lako hoe ao anatin'ny vaninandron'ny fety isika izao satria efa mamofompofona ny fin de sisa dia vao nasananao isika hoe ahaterenay fa hijanona amin'ny tokantranonay iaby hiaraka amin'ny ankohonanay. Satria nataonareo akatroko nifehy ity raharaha ity fa dia doa ve ianareo? Isaorana e! Sa voavalinay izao? Fa dia Andriamanitra hamaly ny fahatongavanareo izao ary hanome hery tanjaka ho isika mianakavy. Heriko araka izay. Ny diaina ambala hoe misy antony, ny diaina an'ala raha misy antony koa antsika tonga eto izao a, raha misy antony izao, koa ny hetsika magneno a managna ny fotoagna, koa araka ny efa voalazan'ny namana teo aloha izay a, ny antony tena hatongavantsika eto dia sahina koa izany fa ny fanomezana vakoka mari-pankasitrahana ho an'ireo Ray aman-dreny mihoatra ny dimampolo taogna izay nahafehy ny teknolojia. Sa nanao ho anareo ry hoe sa mba anjaranay koa ity fikirikirana ny teknolojia ity fa aleo ho an'ny tanora? Fa dia vana hitanay ao anareo a! Sa miala andro ho alina? Vona misy ara moa ny tanora vao ambakanareo ray amandreny ka dia izay no hanomezanay ny haza ho antsika mianakavy indrindra indrindra ho anareo ray amandreny izay omena ny haza an'ity andron'io ity. Koa sa hipasoka ny efa malama aho, na hibohoka andro efa mihintsana, na hanao lambadia hosoko hanosy ny efa vita? Fahako ndra magnarakono e hagnaraka ny efa mahintsy, ka sa sa veriko eto koa ny efa voalazan'ny namana teo izay ny antony nananganana ny vondrona? satria araka ny fantatra dia tamin'ny volana febroary enina ambin'ny folo sy roa arivo no nisanganan'ity Vondron'i Madagasikara ho an'ny foko rehetra ity, ho an'ireo foko rehetra ity. Izy ity dia mahatratra any amin'ny valo, valo arivo sy iray alina ny mpitiavanao amin'izao fotoana izao na namoronona ny vondrona moa dray dia ny ahafahana mamelona indray ny kolosaina sy ny fifanajana indrindra indrindra ny soa toavina malagasy izay miainga avy amin'ny fanajana ireo Ray aman-dreny izany. Koa isaorana anareo ray aman-dreny maromaro, izany ianareo no ray aman-dreny mahafeno teknolojia, fahadimy ambin'ny folo eo angamba ny antsika no tonga eto afaka tamin'ity andro anio ity. Isaorana izay fahatongavanareo izay, ny fikirizana, nataonareo araka izay ny manao hoe hoantsika mianakavy satria ny filoha mpamorona moa anisan'ny mitoto nafosy nahandro namasaka izao lanonana androany izao sy fanomezana mari-pankasitrahana ho antsika ray aman-dreny sahary araka ny voalaza iny ka dia izay no itsanganako eto samy mahay mitary manko fa dia sendra izay hoe manandriaka sambandroa laka izay

Ka ny resaka araka izay ataoko sahala amin'ny zipo dia ny lava loza io an hamandrika mitondra azy, couleur fohy loza io an mety ho maigna sa mitondra azy ko fa ataoko sahala amin'ny fezizoro ampiriga